Кинини ол курдук үчүгэйдик бу дууһабар, ис дууһабар киллэрэр суруйааччым, поэтым. Ол иһин бала ити ырыата олох кыра эрдэхпитэ миэхэ испэр били араадиһа истэн бастаан улааппытым. Ол хаалан хаалбыт дууһабар. Ол иһин ким диэн мен хаһан эрэ ыллыам диһэн ырытым. Дигинэн эр киһи ырыата буоллаа ди. Ону буллаанда хайдар маннык образтан дьахтар да толордо онно тиэрдэр диэммин ити ылынан улахан концертарга холобур инник мунньуллам мунньуллан бараммын ыллыыбын уонна быйыл буоллаҕына ити туоҕу норуот инструменнарын таллым. Ону били дьикти буолар уонна ити улахан манны виолончель ити хахалыы виолончель буоллаҕына киидуухатын таарыйа. Ити оруобуна лампа били тугун нотатын били кини хомолтолоох тапталын иһин хайдара киллэрэр. Ол иһин бу иэнимкэ дэҥниирэ өссө итикини тыаһаатаҕым. Ол иһин уобараска киирэ хаалаҕын. Ойун тахсар күннээх оттон баранар мастаах уолан көҕүрүүр уулаах орто дуу бараан дойдум улай киинигэр айыллартан айыллан таҥараттан талыллан аралыйар уулардаах аймаҕыйбат бэйэлээх сардааналаах кытыллаах кыыс амма эбэлээх

Ол иһин токкуйдаан, токкуйдаан баран биир сыл күөгэйэнэ диэниэххэ диэн буолбута. Тоҕо диэтэххинэ күөгэйэнэ диэн саамай күөгэйэр хаастарыгар сылдьар, хатын курдук лагласпыт, мааны, кэрэ дьахталлар, кыргыттар диэн ити өйдөбүлгэ инник аат бэриллибитэ сөп.

оҕуһугар олордоҕуна атыгар олордоол диэ туойар идэлээх буолла. Мин кыра эрдэхпиттэн тойугу олох дууһабар баар ээ, хааммар баар. Ол курдук олох бэйэбин өйдүөхпүттэн наар ыһыахтары кэрийэн тахха наар ийэбин батыһан ыһыахтары кэрийэр идэлээх этим. Олох онно балаакканан хоно сытан иһин. Онно дьэ ол оһуохай уонна тойук ол ыллаабыттара туойбуттара ол манна киирэн дууһаҕар киирэн бу өйгө хаалан хаалар. Ол оһуокай үс күнү нэдиэлэни быһа манна киһи төбөтүн иһигэр сырдааччы ээ. Тоҕо диэтэх түүн оһуокайдыылар, онтулар маннык олох киэһээҥҥи түүҥҥү халгыҥҥа маннык киэҥ да киэҥник тарҕанар. Ол тарҕаммыта маннык ол бөһүөлэк квартира иһиллэр, ол пааркаттан эптэ. Ол буоллаан ол өйгөр хаалан хаалар. Диибэ баай.

олоҥхоҕо тиийэн кэлбиппит онтон буллаана уонна саха поэттарын хоһооннорун үөрэтэн ити буллаана тыл бу саха тыла кэрэтин үчүгэйин баайын дьоҥҥо эһэргэҕэ тиэрдээри онон кыргыттар билин тугу баара толороллор уонна өссө

сыанаҕын олох таххыбатах этэргэ дылы биирдэмэтин таххан ыллаан игин толорботох дьоннор ити буллаа дии ол иһинте бары чим мин бэйэм туспар маннык кыратык ыллырга туйар көрнөх баарабын диэн кэлбиттэр эсэ ол уна марантан улам улам киирэн киирэн киирэн киирэн ол били микрофонтан куттанар бэйэлэр билиим микрофону эккиретэһи ден ыллыр дьоннор бололор оттон сүрбэ хыл тухары Аан бастаан оттон һыл курдук дьарык бөҕө атыыны, кылыһах игин үөрэтиитэ, таһаарыыта дьэ ол кэнниттэн онньуктаах үлэ буоллаа дии уһун. Ол кэнниттэн ити оһуохайга, норуот ырыаларыгар сыһыаран, онтон чэ улам-улам маннык репертуарбыт кэҥээн бу норуот тылынан уусуруйум айымньытын бары жанрдарын бардык хабан үөрэтиэхтээхпин диэн. Уонна биир принцибим диэн миэнэ тугуй, токкуйум, киһи хатыахтах диэн. Холобура, мин хатаабаппын диэн тыллаахтар. Ону мин холобура киһи хатыырын киһи хатыахтах диэн. Хахаҕа кылыһах им биир түгэҕэр баар, онтугутун таһаара хатаатаххытына иһин биир кэлэр диэн онно олох күүспүнэн, өйдөрүгэр киллэрэн туран холобура итинник үөрэтэлээбитим. Ый курдук ыраас, үтүө мааны бэйэлээх дьоһун бастыҥ дьоннорго тиэргэҥҥитин тэлэйэн, ааммытын арыйан, илэ бэйэбитинэн тиийиэн тиксэн кэллибит.

Киирбит буолу мэлийбит, сэмэй буолу симэлийбит, атыны бугу түптэн уруйдаан айхаллаан, туругуран барарбыт саарбахтардаах буолаарай. Өбүгэ үтүүгэһин өрө тутан өрөгөйдүүр өллөйдөнө түөрдэн үдүөкэн үйэтигэр тиийдэрбит дуу кыргыттаа! Тиийдэрбит! Тиийдэрбит!

Эриимни олоҕунан олорбутар аппыы! Ким хайдах дуйбутун, киирбитин, тахтыбытын, кэлбитин, барбытын, турбутун, олорбутун, аһаабытын, сиэбитин кэрэ кэпсээн оҥостор, куһаҕаны куудьуйар, хоҕус үбү хомуйар. Иирсээн төрүөтэ, этиһии төрүтэ кини буолар. Күнү быһа төрүппүттэн арахсар умуннубут, ыалдьар тиэрэ ыалдьыбат ыал иитэ баара көрөн истэн, соһуйдахпын!

олоҥхону өссө дириҥник олоҥхоҕо киириэхтээхпит. Ити олоҥхобутун халҕыахтаахпыт уонна буоллаҕына хоһооҥҥо арааһынай түһүйүүлэри оҥоруохпун баҕарабын. Холобура буоллаҕына дьахтар тематыгар, эр киһи тематыгар да оҕолорго да туора ити олох маннык бэйэтэ туруоруулаах, маннык бэйэтэ сценарийдаах түһүйүүлэри. поэттар ити хоһооннорунан он он онтубун ити кыра-кыралаан киллэрэбитэ онно биһиги роликтардаахпыт маннык куйаарга ыытааччыбыт оҥороммут Тухтан бу бүгүн түннүктэр Саха дьылымын түлэрдэ Тухтан күн үтүмүстээх күндүбүн

Александра Артемьева мичийэ кэтэһэн эбиппин кыһынын. Кэтэһэн эбиппин кыһынын, онон хаар кыдаҥыы көтөрүн, бытааннык тэлкэни түһэрин, сылаастык бүлүү кууһарын. Кэтэһэр эбиппин кыһынын, сарсыарда оргуйар туманын, дьыбардаах сибиэһэй салгынын, Сыҕалас чыпчахай дьысхаҕынан, кэтэһэр дэгибин кыһынын. Түннүккэ түһэрэр оһуорум, лабааҕы ыйанар кырыатын, томороон тобуттар тымныытын. Кэтэһэр дэгибин кыһыны, ыраас ый мэлтэ тыгарын, сулустар мичиҥниир уоттарын, тулабын уоскутар чоойутун, кэтэһэр эбиппин кыһыҥҥы. Мин дойду ураты көстүүтүн, тулалык муус маҥан өҥүнэн ураҥнык кыбордаан синиирин. Марфа Харитонова хара араас айхала. Кыыдан хаар, кыраһа хаар, көрсүһэн үөрүөххэ, үрдүккэ көтүөххэ, Кыытан хаан, кырпай хаан, айан суолатын кыллыа, сырхабыт сырылыа. Сылаас хаан, суорхан хаан, сир тыынын күлүмэ, көмүлүө күлүмэ. Үллүк хаан, халыҥ хаан, бүтүннүү бүрүйэр, үүнээйи да үөрэр. Сандал хаан, самалык хаан,

Көмнөк хаары бүрүнэн кырыы кыһын бу кэлбит кыыдаам туман тымныытын кэтэһиннэрбэккэ түһэрбит көстөрү харагдалынан кырпай тунал дуйдаммыт көстөөх сиртэн тунааран куба маҥан ньуурдаммыт күммүт кылгаан санньыйан күлүгүрэ барыарбыт көтөрү сүүрэр тыыннааҕы куула тыаҕа Саһыарбыт, кэлбит тымныы аргыарын күүстээх эрэл сыппаппыт, курус санаа баттыгын кэрэ санаа сымнаппыт. Күн-дьыл куруук маннык кэтэспэккэ кэлэр-барар кэм-кэрдии сиэринэн кииритинэн кустар ааһар. Баар баарса. Матрена Карманова. Дойдубар хаар түһэн кыыталыыр. Вальс нарын үҥкүүтүн үҥкүүлүүр. Эдэр саас вальсын санатар, кырмык үөрүүнэ толорор. Маҥан хаар эргиэн күүлээ, Мин да кыра санаабын уһукта, вальснарының күүтүн санатан, эдэр саас кэмнэри эргитэн. Кыдамнаах, эргиэн күүлээ, матан хаар дойдубун уруйда, мин ыра санаабын айхалла, миэхэн Бүгүн биһиэхэ Күөгэйээнэ фольклорнай ансаамбылга олус эппиэтинэстээх, ол гынан баран олус үөрүүлээх. Биһиги туохха үөрэммиппитин, саха буолар буоламмыт биһиги тойугу, ырыаны, хоһоону, олоҥхону тута сылдьарбытын биһиги бүгүн көрдөрдүбүт. Бу ансаамбылбыт биһиэнэ саханы саха дэтэр саха тыыныгар үөрэтэр, биһиги инники кэнчээри ыччаттарбытыгар тугу эмэ хаалларар сыаллаах-соруктаах биһиги бу сүрбэ сылы быһа үлэлээтибит уонна өссө даҕаны үлэлиэхпит.

абылатаммын хоһоон айабын, ырыалыыбын. Бу ансаамбылга сылдьар кыргыттарбын кытта тэбис-тэҥҥэ сылдьан туох баар тэрээһиннэргэ, сахалыы куттаах тэрээһиннэргэ кыттабыт, онтон дуоһуйабыт.

Ити эрэ мелодията Михатон мелодия бастаан кэлэр. Уонна то музыка иҥкирээччи. Урут үрдээн киирэр да, но ити мелодия инник баар этэ. Ону буоллаана туох мин бастаан ити мелодиялар вообще таах ханна эрэ истибиппин дии иһдьэр этим һэ. Онтон буоллаана кэнники ити биирырыбын хараман таһааран бараммын онну буолбатах эбит диэ курдук оттон дьоннор миэхэ эппиттэрэ, сүбэлээбиттэрэ. ырай эр буллаххына таайан истибиттэрэ. Ол иһин буллаҕына ити ити мелодия буллаҕына туох оттон бу Александра Ивановна хоһоонун көрдөҕүм дии. Онно буллаана ол хоһоонун арай маннык аахтым. Онно сорох хоһоон бэйэтэ маннык туох биэрэр. Эмиэ туох биэрэр эбит. Нота курдук эмиэ дорҕоон биэрэр.

Ити ырыа буллаана эмиэ мелодията бар этэ. Ол гынан баран мин кинини бииртон поэт тылын булбутум. Ону буллаҕына хайдары ол ол хоһооҥҥун хальбах ыры баар этэ. Хас ыры баар то олим мин чэбэ кэтэһиэм мен хыдьыбытым онтон буллаанара биирдэ эмиэ ити Матрена Куолананна то маны сэлэһэр кэпсэтэр боллохпутти. Ол онно эмиэ хоһоонун көрбүппэр ити ырыа мелодиям эмиэ онно эмиэ ол ону хөп түбэһэр эбит. Ол иһин буоллаана итини кырдык сорох Дарыйаанын диэн тылларын сорох көгээри диэбиппит. Онно инник бэйэбит бэйэбит оттоп ансаамбылбыт туһунан ырыа тахан кэлбитэ. Көнө таптаан тоҕуйа бүрүҥүн аатын ылыммыт көстөөх сиртэн көҕөрөн көстөр күөх тыа хайныылаах өртөөх дьоннор күргүөмнээн олорор күндү уулуссаларыгар Дьиэ уоттуттан ыал бэрдэ буолан икки кэрэ кыргыттар олорбуппуттара эбитэ үһү. Онтон биирдэрэ ынахтаах, сылгылаах, тилэри тиэргэннээх, ситэри сүлүктээх, толору оҕо моһуулаах кыыс оҕо диэтэххэ кыргыттардаах, уол оҕо диэтэххэ дуолан уолан уол оҕолоох, сиэн оҕо сиэтиилээх, күлэн үөрэн мычылыйбыт кыраайы кыыһырбат улахаҥҥа уоһуйбат Холку Дуһук бэйэлээх Оксана диэн ураты ааттаах далбар хотун эбэтэр үһү. Иккистэрэ оһуокайдыыр оонньуулаах дорҕоонноох туруктаах сунтаар сириттэн тардыылаах биэс ыалар настаах биэс бастыҥ оҕолоох биэс сыл бүрүөнүн төрдө буолуохтаах миэрэйдиир кубулдьуттаах Үрүҥ-үлгүн үллүтэр араҕа сиргитинэн далбаарданар, киигэ-тахса кирбинньиктэнэр тура олорутуллуктанар, күлэр-үөрэр көтөр-дайар мэник тэник Лида кыыс тэритэрин. Алааһы туораан айаннаан истэххэ аара суолга аһара көстүбэт алаһа дьиэҕэ кыра да буоллар кыталыкка холоонноох дьоҕус да буоллар дьоһуннаахай бэйэлээх кырыымпалыы куоластаах хомоҕой хоһоонноох Уйбаҕа турнелаах Сэмэн-Нарык бэлиэлэрэ Буодьа кыыс иэйин диэри ситэ балаһа биэрэн отчута буолан олорбута эбитэ үһү. Хороллон туран хоту диэки көрдөххө хотуулаахтык үлэлиир хоннохтоохтук хамсанар хоһуун бэйэлээх хорсун санаалаах тоҥтон толгула кэбиэнэхтэн иҥнибэт Эйэгэс бэйэлээх, элэккэй майгылаах, эстибэт эрэллээх, эриэккэс элбэх сырыылаах Наташа кыыс долгодуйбат тулааһыннаах көмүскээһин үлэтигэр күнү хосту күлү-үөрэ олорор буолар эбит. Онтон салгыы бардахха аптаах тыллаах, айыылар таҥайдарыылаах, айыы аймаҕын араҥаччылыырга анаммыт хомустаан ыраастыыр, алгыстаан амалыйар

Саахыматы дуобаты сатабыллаахтык үөрэтэн үһүс оҕону үрдүккэ таһаарар үгүөрү ситиһиилии, үгүһү элбэҕи үөтэлии барбат, көнө судургу майгылаах саха норуот сандаарбыт ньыгыла курдук эбээ буолан, сэргэхсийэн үөрэн үөрэ-үөрэ үктээн үгүстүк кэлэр-барар сирэ буолар эбит. Төттөрү үөҕэллэн төннөн кэлэр буоллахха чыычаах курдук чыбыгыраспыт, чооруос курдук чубугураспыт кыра оҕо аймахтыын кыһаллан туран

Дьоһун дьоҕурдаах эдьиий диэн иллэхтик ааттыыр Биэрэ кыыспыт олоҕуран илдьэр үһү Аҕыс иилээх саҕалаах орто күн дойдуну олоҥхолоон хоһуйар ыксарыылаах ырыалаах

Манна күһүн биһиги кылгас гынан баран минньигэс кэнсиэр бүппүтэ. Дигинэн оттон репертуар қалың уонна киэҥ, сылдьыбыт сүрдээх, сирдэрбит сүрдээх элбэх, ыллаабыт той тойбут күрэхтэрбит эмиэ элбэхтэр. Сүрбэ сыл устатыгар оттон этэргэ дылы баран кэлэн киирэн тахсан кэпсэтэн дьон бөҕөтүн билсэн, сир-дойду бөҕөтүн көрөн бу кыргыттар оттон бу бүгүн хүрбэ хыл кэнниттэн Эһиги иннигитигэр бэйэлэрин үөрэммит, таһаарбыт дьоҕурдарын, талааннарын көрдөрдүлэр. Ayşe.